Yes, dream reality ai Iwafuwe Yauya kusokupai Hello people, hello everyone. Makade makade muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pana pamunosangana DJ Sparks aka Minister of Information and Publicity. Eh vanenge vachikupai ma latest anenge achiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Dzingave nyaya dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinosiririsa tinongoya nadzo pasi mati itv panapa tokuudzai mogara muchiziva zvinenge zvichiitika nyaya inoyo panapa guys inyaya inosiririsa inyaya inorwadza inyaya inodzimba mwoyo pane mukadzi nemurume vakachata musi 27 december wachata kudaro vakudzokera kusouth africa because vanoshanda kusouth africa vaya vakaita tsaona vakabva vashaya wese inyuma nyaya inorwadza saka ndine mapictures neumbowo hwandinawo guys ndikuratidza mapictures acho muchato ndikuratidza mota yacho yakaita nayo tsaona ndikuratidza everything ah, pakaipa takuratidza guys mubva mazviona asi before satakuratidza zvese izvi eh, guys pane album nyowani regospel rakabuda rakabva kuna mukoma eh, kana kuti pastor todeman mudenge eh, pastor vane album ravo nyowani inonzi zvido zvashe guys i think tofanira kuenda tonotsvaga eh, this album tonocheck out this album pangave payoutube riripo ndofunga screenshot eh, payoutube ndo iri apo iyo munocheka album iroro munoteerera munotsamisa pfungwa everything's on point album on point right ngatipinde panyaya yangu yanhasi inova iyo nyaya yekuti inorwadza inyaya inodzimba mwoyo inova nyaya yamukoma shadi e, nemhuri yavo varasikirwa neupenyu mushure mekunge vakubva kuzimbabwe vakudzokera kusouth africa kwavanoshandira mumotikari umami nemukoma shadi vanga vachidhiraivha nemudzimai vavo nasisi um, wemudzimai wawo nekamwana kawo kana two years akamwana kana two years ah, kari kuclinic izvezvi zvanzi kakakuwara zvisingaite vamwe eh, se three hour unfortunately wakabva wafira pasport ndovanyaya inorwadza rest in peace inyaya inorwadza guys kuti vanhu vaicelebrate eh, marriage yawo vaifara vakuti rega tidzokere kubasa tinoshande eh, zvinhu zvatika zvinhu zvakadai so zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinodzimba mwoyo eh, maone chaiyo chaiyo sa guys nefoa muri kungoona mapictures ari pascreen apo ndo mapictures emusi wemuchato wakabatanidzwa musi wemuchato vavo then ayo eh, mapictures ari pascreen aya ndo mapicture yemota yavanga vainayo yakaita accident pakatoipa maone something very sensitive and chiri very very very painful um, chaitika muno zimbabwe munhu tarasikirwa semune zimbabwe you know pakaipa sa maone zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinodzimba mwoyo still mune zimbabwe ngatingonamatete pamwe chete nevarasikiro kuti mwari Because Mwari ndiye ega munyaradzi ndiye anokwanisa kuvanyaradza. Isusu tinogona kutaura zvatingataure eh, kumhuri two idzi kati kumhuri dzarasikirwa nevanhu ava um, togona kutaura zvatinotaura but Mwari iye mbune ndiye anofanira kutovanyaradza because hatingagoni kuvanyaradza because situation yacho haina kujairika isituation iri very painful inova situation inorwadza sa guys ndo zvangada ndikuudzei tizivisane mugara muri up to date eh, tichinamata tiri pamwe chete nemhuri tichingoti rest in peace kune vakarasikirwa neupenyu eh, pakaipa mawani anyway guys thanks for watching thanks for supporting zim reality itv and eh, guys don't forget to check out album zvido zvache from pastor todeman uh, the album is mad crazy uh, holy per message eh, inogona kukuchinja muupenyu hwako inogona kukubatsira muupenyu hwako sa guys and to check out that album because eh, eh, rine uh, message uh, inogona kukusimudzirawo mukati meupenyu hwako ini ndanzwa yangu mawex acho ese uh, album riri on point everything on point quality backing vocals and everything zviri um, on point